Wilzy khua hi usa a state pakhat South Dakota a awm a ni a, he khua hi te ang reng viau mai. A zau zawng pawh kem nga bial vel lek a ni a, mihring cheng pawn tam lo. Kum sanghnih leh sawm chhiarpui ah khan he khuaah hian mihring zathum sawmsarih leh paruk chauh an awm a, chhungkua za leh paruk vel awm mang an ni. He khuaa hian mihring cheng an pung chak lo ang reng hle a. Kum sanghnih chhiarpuiah khan mihring zali leh sawm pariat vel an cheng a. Kum sawma ral leh meuh chuan mihring zathum sawm sarih paruk chauh an cheng tawh a. Kum sanghnia mihring cheng aiin kum sanghnih sawma mihring cheng hi ten person lain an tla hniam a, khawlian lo tak a ni e. He khua cheng hmasa ber te hi kum sangkhat zariat sawmriat leh pahnih khan an lo cheng tan tawh a, khua ang tak tak a pawm a ni erawh kum sangkhat zariat sawmriat leh pali kha ni thung. He khua hi English Cardinal Thomas Wolsey a hming chawi a phua a ni nghe nghe. He khua cheng te hi tlangpuiin lo nei ei zawng an ni a, an Kristian tha viau thung. An pastor chu Pastor Bill a tiin an ko mai thuin a, a ni hi pastor an neih tawh te zingah chuan a tha ber pawl niin Wulchi khua chengte chuan an sawi. Pastor Bill-a nupui hi Mizoten pastor nupui ni awm tak a ni kan tih fo thuin ang kha a ni nghe nghe a, a hming chu Sharon a ni thung. Pastor Bill te nupa hian fanu pathum an nei a, chhungkaw hlim tak, rawngbawltu chhungkaw dik tak niin an rawngbawlna hmuna chengte chuan an sawi. Pastor Bill-a hian zah a kai hle a, thlarau lama a rawngbawlna piah lamah khawtlang rorelna pawh an mirin berte zingah tel nghe nghe a. A nu Sharon ila nu a zawngain ngaitlawm berte zing a mi, a pasal rawngbawlna a theih ang tawk a tawihawm thin a ni a. An pastor ai hian nupui hian fak zawk emaw tih palh awl tak a ni awm e. Mahse kum sang kha chu kua sawmkua khan Pastor Bila te chhungkaw chungah hian chhiatna rap thlak taka thleng tlat mai. Pastor Bila chuan a tih thin dan pangaiin hma takah thoin Biakinah tawngtai a. Heta tawngtai zo a haw leh hian nupui Sharoni chu an battapah a bawk khup zawngin a lo mu a, a lo thi fel der tawh. He khawte takte, mihring pawh za thum chuang awr awmnah hian hetiang taka pawi rap thlak tak hi tunge khawih duh ta ang? An pastor nupui an fak rawn luih luih hi tunge that duang? Nge ni an pastor nupuiin bual tur hi che sual palh anga a thi ta mai zawk? Zawhna a tam nghal hle mai. Kan sawi tak ang khan Bile hi pastor tha tak, a kohhran enkawlte tana pa nih tling a ni a. Tuna an awmna khua kohhran mipuite pawhin pastor an neih tawhte zinga tha ber pawl niin an sawi hial kan ti tawh kha. Bible a hre bel em em a, thusawi a thiam bawk si. Hetiang ang Pastor an nei thei chuan lawm hle. A nupui lah mi fel tak, a pasal rawngbawlna tawihawm tha em em. An kohhran tana mi tangkai tak a nih piah lamah, ani pawh hi an khawtlang tan nu nih a tling kan ti thei hial awm e. An ni nupa vanghian kohhran member an pun pha te pawh ti ila kan sawi sual kher lo ang. Pastor Bill leh a nupui Saronnie te hi high school an kal lai aṭanga in hre ṭan tawn ni a. An nu Saronnie hi Paul khatin a zir sang nghe nghe ṭhin. High school kal lai aṭanga in hre ṭan, innei zui tan ni bawk a, an in hre chiang dun hle ang tih pawh hriat theih awm e. An ni nupa hi nupa inkawm ngeih tak. Kohhran leh khawtlang tanan buai kar lakah pawh an pahnih tana hun insiam tawn thiam tak an ni a, an inzah tawn thiam bawk a, hmun nuam thin hle. Pastor Bill te nupa hi an fanu pathum an nei a. An fanu pa ber Susan hi chuan pasal nei tawh a, fa pawh nei ve hial tawh bawk a. An fanute ber Daniel tih an koh pawh a nula ve tan tawh a. College a lut tura inbuatsaih chhoh lai mek a ni nghe nghe a. An milai Jenalu tih an koh chu pasal nei turin a inbuatsaih mek thung a, an inneihni turan ruat pawh a hla tawh lo hle a. Hei vang hian Bilate chhung kua pawn buai chho ve tan ta map map hle mai. Nu Bersaroni chu a buai zual a, a fanu pasal nei tur chu a rilru zawng zawngin a fei a, tih tur tul apiang chu a man tih vek a tum emaw tih mai tur a ni. A fanu mo kawr hak tur atanga dawhkan khuhna thlengin a buaipui a, a rilru seng hnem a, a taksa pawh chau ve hle ang le. Hetian fanu pasal nei tur phur taka an buaipui lai mek hian an chhungkaw chungah chhiatna rapthlak taka thleng ta si. May ni sawmpali, Sangkazekua sawmkua leh pakua nia Hemi ni hian kan sawi tak ang khan Pastor Bill chu hma takah thoin Biakin ah tawngtai turin a kal a. A tawngtai zo lo haw chuan an nu Sharon-i chu Battapat hiin a rawn hmu ta si a nih kha. Hetia nupui hmangaih em em, a lo thi ta ngawt chu hriatthiam har a ti hle a. Rang takin Police a phone a, An chhungkaw chunga thil thleng chu hrilh nghal a, Police te paw'n rawn thleng hma hle mai. Sharon-i chu chhan thei lo mial takin tiin theihtawp an han chhuah a, mahse chhan tlak a awm ta si lo. Investigator te chuan Bill-a chu zawhna hrang hrang an zawt a, Bill-a chuan, Zing tawngtai tura ka kal dawn kha an inbual turin bathroom-ah a lut a, ka tawngtai zo ka haw leh chu heti hi kan ni ta si a ni, a ti. Hetian Pastor nupuia thi ti an hriat hian a khaw mipui te bar a khaih hle a, a chhan enge ni ta ang tih chuan in zawt sup sup a, chhanna erawh tum an la hre bik chuang lo. Investigator te pawhin a thih chhan chu han sawi mai thei a la nih loh thu sawiin a rang thei ang ber a chhui chuan tum thu an sawi. Investigator te chuan Sharon i thih chhan ni thei awm hrang hrang an ngaihtuah a, mahni intipalh nge a nia, midang kut tuar tih te, stroke vanga thi thei a ni em tih te leh chi hrang hrang an ngaihtuah a. Engpawh ni se, Sharon i taksa chu uluk taka en fiah phawt a ngai tih chu nthutlukna a ni a. Sharon i taksa en dik tur chuan damdawi lama mithiamte hruaiin an en dik ta a. Sharon i taksa ah hian kut thlakna hnu hma hmuh tur a awm miah lo a. Heti nih chuan mi kut tuara thi chu ni theiin a lang ta lo. Bathtab a inbual tura lu hian a tlu sual palh ang a, a lu saw aniang a han ti dawn pawh ni se, a lu ah hian engmah hliam a tuar bawk si lo. Tichuan Sharon-i thisen chu han en fiah leh ta a. Hetah hian Sharon-i taksaah hian a taksaina a mamawh ai tam, sleeping pills, a lo awm tih hmuh chhuah a ni ta. Engtin nge hetiang zata tam, hetiang damdawi hi Sharon-i taksaah hian a lo awm thei tih chu chhui zui a ngai leh ta. Sharon-i hian a damdawi ei thin hi a ei tawh tih theihnghilhin a ei nawn anga, chu chuan a ngaihtuahna a tibuai anga, a ei nawn ta chiam em ni dawn, chhui zui a ngai leh ta. Sharon-i taksa a mamawh a aitam damdawi a awm tih an hmuh chhuah takah chuan investigator-te chuan mahni intihlum a nih an ring ta a. Mahse, mahni intihlum ni ta se, enge a chhan ni ta ang? Pastor nupui, miin an fak rawn luai luai a ni bawk si a. Hei bakah hian a fanu pasal nei mai tur a awm a, chu chu theihtawp chhuain a buaipui lai a ni bawk nen, Sharon-i hi mahni intihlum a ni tak tak ang em? Investigator te chuan Sharoni pasal Bill-a chu thu an zawt fia leh ta a. Mahni intihhlum duhna khawp rilru a pu thei ni reng em tihte an zawt a. Bill-a chuan, Kan nu hi pawn lama lan dan ang ngawt hi a ni bik hauh lo a. Anxiety vangin a buai nasa thei hle a. Tun hnaiah phei chuan kan fanu pasal nei mai tur nen a rilru a hah zual hle a. Hei bakah hian amah hian thau a inti em em a, a fanu pasal neihni hi a nalh lawhhlau em em bawk si a. Hei hian a rilru hahna ti zual niin ka hria, a ti. Pastor Bill-a chuan sawi chhunzawm in, A pasal fanaute hi chuan Sharon-i hi nalh lohna pawh kan hre lo a, a hrilh pawh kan hrilh fo thuin. Mahse, mah ber hian a piante hi nalh lo, a ti a. Hei hian a rilru tibuai ve nasa thin hle tih chu kan hria. A fanu pasal neih ni a hnai telh telh a, nalh loha inhriatna nei lian tulh tulh a, hei vang hian a nunna la ta ni te pawhin ka hria. Tin, a rilru hahna tizual turin tunhnai khan kan fanupa ber Suzanne-i nen an inhnial thinrim bawk a. A rilru lo hah sa nen hetiang hian a awm ta mai em ni dawn le tih chu kei pawh ka ngaihdan a ni a. Mahse hetiang hi chu a thlen ka ring bik lo, a ti. Tuna thil an hmuh chu atang leh Sharon-i pasal an kawmna atang chuan, Sharon-i hian ama nunna la ti mai thei a ni tawh ngei ang le. Mahse investigator-te chuan chuti maia thu tawp siam an la tum hauh lo thung. An duangin thil a la chiang tawk lo niin an hria a. Hei vang hian thuk zawk leh zau zawka chhui zel an la tum ruh hle a. Investigator-te chuan Bill-te fanu upa ber Suzanne-i chu thu zawh fia tan an ko ve leh ta a. A nu chungchanga ngaihdan ten zawt a. Suzanne-i chhanna atang chuan Pastor-te chhungkuaah hian harsatna tam tak a lo awm ve tih a lang chiang hle mai. Suzanne-i chuan, Kan naupan lai atang khan ka nu leh pa te in hauthawm hi kan hre zing ve hle a. Ka pa hian ka nu chu thau a tih thu te sawiin in enkawl uluk ve deuh tur te hian a ti fo thin a. Kan puitlin hnu thleng pawhin ka pa hian hetiang hian ka nu hi a la ti fo a. Hei hian ka nu rilruah inrin tawk lohna te, Nallo riau a inhriatna te tuin ka hria a, hetia ka pain a tih fo avang hian ka nu rilrua hah ṭhin hle a. Ka nu khan ama nunna hial a lo la tak tak a nih ngai chuan ka pa thiam loh vek hi niin kei chuan ka hria a. Mahse ka nu khan ama nunna a lak duh hi ka ring lo bur thung a, rin lohna chhan lian tak pakhat ka nei bawk a. Chu chu ka nu khan a dam lai khan eng emaw tawh sual tawka thi thut thei vek kan ni a. Hetiang hi ka chungah thleng ve nih pawhin kei chu ruak a kawm lai ni lo se ka duh a, ka saruak hi tuman lo hmu lo se ka duh, a ti ṭhin a. Ka nu kha bathtub ah saruakin a lo awm a, kha vang khan ama nunna la a nih ka ring thei lo bur. Ama nunna la tak tak duh ni se, ruak a awm lai kher khan a lak ka ring lo, a ti. A fanu thusawi aṭang chuan Pastor te chhungkua hi pawn lama an lan dan ang ngawt chun lo ni bik hauh lo tih hriat thiam thei awm e. Rawngbawl tu chhungkua an ni a, hei vang hian pawn lamah chuan a mawi thiang ber a lan tumin an zian lo thup mai mai niin a lang. Tin, an fanu pa berin a nu kha mah intihlum a nih a ring lo bur bawk si a. Suzanne-i pawh hian a nu thi dan chu luk zual zawk leh thuk zawk a chhui turin investigator te pawn ngen a, investigator te pawhin thuk zawk a chhui zel chuan tum ta a. Investigator te chuan Sharon-i chhungte leh a thianhnai tak tak te an kawm bakah An pa kohhran enkawl laiin member te paw'n ka awm bawk a. Hetan chhan dan tlangpui atang chuan Sharoni hi ama nunna la duh hial khawpin a rilru buai lo a, depression pawh nei hek lo tih chu investigator te hmuh dan a ni ta. Hei hi an thil hmuh dan a nih si chuan Sharoni chu ama intihlum a ni theiin a lang ta tlat lo. Investigator te zinga pakhat chuan Sharoni chhungte leh a thiante kan kawm bakah amah hmelhriattu engemaw zat kan kawm ta a, Chuta chiang ta em em chu Sharon-i kha mahni nunna hial la duh khawpin a rilru buai lo tih kha a ni awm e. Tin, lehkha engmah a hnut chhiah lo a, an thlate zingah tumah mahni nunna lan la awm lo bawk a. An hma lawkah a fanu in pasal a nei mai dawn bawk a, amah pawh kha phurin kawng engkimah thil ngaihtuah bertu a ni a. Heng zawng zawng ngaihtuah hian Sharon-i khan ama nunna lak ka ring ta lo bur a ni, a ti. Mahni intihlum a nih si loh chuan, Tunge Sharon-i thattu hi ni ta ang le? Sharon-i khan mahni inchhungah ngei thi a chhar a ni a, pawn atanga luhrukna emaw luh luihna hnu hma pakhat mah hmu ni bawk si lo a, hei vang hian an inchhung a cheng thin emaw an in a tlang nel tak thil tih a ni thei mai ang em kan sawi zel ang. Investigator te chuan Sharon-i te fanu upa ber Suzanne-i bawk chun kawm leh ta a, an inchhunga thil thleng mak tak tak te paw'n hriat bel leh ta. Suzanne-i chuan a nu thih hma kar hnih kar thum vel liam ta khan an inchhungah intihpalhna thlen zeuh zeuh thu sawi a. A hmasa berah chuan a nu kha in hnuai berah an bungraw dah khawmna store room-a chhuk thla tur chuan light on a tum a, a lo chhe si a. A thim viau nain in hnuai chuan chhuk tho a tum a, a ke han pen chiat chu hruiin thlung a pal ta a. Mahse Sharon-i hi a inveng hman ta hlauh thung. Inveng hman ta lo se chu step-ah khan na taka lum thlak ngei a rinawm. A hrui pal kha tu lo thlun tak niang maw? A dawt leh ah chuan an nupa bathtub a inbual tura an lut chu an bathroom light a lo chhe leh a. Hei vang hian electric hawn var chu bathtub bulah an chhi ta a. Hetian nupa an inbual lai hian an electric hawn var chhit chu bathtub chhungah a rawn ta lut thut a. An nupa hian current in a man a, an thi lo khan van nei hle. A thih hma khan Sharoni hi doctor-ah a inentir tih hriat a ni leh bawk a. Sharoni lo enkawltu doctor pawh hi thu zawh fia ni ta bawk a. Doctor sawi dan chuan Sharoni khan a awm dan chu maka tih thu leh a nih deuh nghulh thu sawiin a rawn kal a. Check up hrang hrang ka tihsak hnuah a taksaah hian muthilhna damdawi a taksain a mamawh ai tam a awm tih ka hria a. Amah bulah pawh ei tlem deuh turin ka lo hrilh nghe nghe a ti. A thih hma lawka Sharon-i chunga thil thleng te hi vanduai vanga thleng vek chu a ni a rinawm loh hle mai a. A thih hma lawka Sharon-i chunga thil thleng hi tu emaw thil ti a ang ta riau mai. A nih leh tunge Pastor nupui fel tak hi that duh ta ang? Investigator te chuan hmelma a nei miah lem tih an chhui leh ta a. Sharon-i thih hma lawk khan a fanute ber leh A bialpa chu nasa taka inhauin an inṭhen a. An inṭhen chhan pawh Pastor Bill te nupa hian an fanu bialpa hin pawmpui thei chiah lo niin a lang. Bill-at hi pa strict tak mai a ni a, a fanute'n bialpa'n neih ve dawn pawhin a fimkhur pui ṭhin hle a. An fanupa ber, Suzanne-i chuan hemi chungchang hi sawiin, Tuna ka pasal nen hian high school kan kal lai aṭangin ngaizawng kan ni a. Ka pa strict lutuk kha buaithlak ṭhin khawp mai. Ka bialpa nen kar khatah vawi khat in hmuh phal a, kan in hmu dawn a nih pawhin ka bialpa kha a inkhawm ngei ngei a ngai bawk, a ti. Sharon te fanu te ber bialpa pawh kha kan sawi tak ang khan a pa hian ngaihzawn a phal chiah lo ni awm e. Hetian inkara pa ber a rinrawl avang hian an fanu bialpa thinrim hian phu bal a ta mai em niang? Thil ni ve thei deuh chu ni leh ta. Investigator te chuan Sharon-i te fanu te ber bialpa hlui chu thu zawh fih atan an ko ve leh ta a. An zawnate chhan danah ani hi chu pawi khawihtu ni theiin an hre lo. Sharon-i chunga phu bala duh tur bera an ngaih a fihlim leh tak siah chuan, Pastor nupui hi tu tha nge ni ta ang? Engian tha chhan chu ni ta ber ang? Nge nia amah Sharon-i hian thuruk te nawm tak a lo nei ru reng zawk anga, a thuruk neihte chu amah thah pha hialna khawpa te nawm an lo ni zawk reng em ni? Kan sawi zel ang. Investigator te tan pawh tunge chhui zui leh tur tia kawng an bo ve ta hle mai. Mahse chhui chhuah ngei chu a ngai bawk si. Sharonite fanu upa ber Suzanne inkawmna atang khan Sharonite nupa hi pawn lama an lan dan leh an inchhungkhur boruak a dang hle tih an hre tawh a. Hei vang hian midang chhui zui tur an dap hmain pa ber khawsak dan chu chhui zui hlek ngaiin an hre ta a. An awmna khua leh an kohhran member hrang hrang te chu investigator te chuan Bill-a an hmuh dan te zawtin an kawm kual leh ta a. Hetah hian thil pakhat an hre leh thei ta. Bill-a hi pastor fel tak, a kohhran te tana pa nih tling tak, thusawi thiam tak mah ni se mihring ve bawk a nih si avangin chak lohna lo nei ve reng mai. An mikawmten an sawi tlangpui chuan Pastor hian a enkawl kohhran member zingah rau rau pawh hmeichhe ho a ngaihsak bik a, a chibai pawhin an kut a vawn rei sak thei hle tih chu a ni. Heti nih chuan an Pastor hi hmeichhe lamah a lo chak lo viau em ni dawn? Thuruk ten awm tak a nei ru reng zawk em ni? Thuruk ten awm tak a nei avang hian a thuruk hriatpuitu a nupui Sharon-i chu dah tha ta mai em ni? Hei pawh hi thil ni thei, chhui zui ngai tak a ni leh ta. Investigator te chuan Pastor Bill-a chhui zui tur chuan hmaan la leh ta a. Mi hrang hrang an kawm kual aṭangin Pastor Bill-a hi Nebraska kohhran a enkawl lai khan mi nu nen an inngai zawng a, hei hi amah chhawrtuten an hriat chhuah avangin tunah awmna khuaah hian an rawn sawn ta niin an sawi. He thu hi thudik nge? Pastor Bill-a puhchhiatna mai mai. Investigator te chuan hemi chungchangah hian thu zawh fia tan an Pastor chu kawm leh ta a. A tirah chuan a ṭang viau nain a tawpah chuan Pastor chuan, Ni e, kum nga liam ta khan Nebraska kohhran kan enkawl lai khan hmeichhe pakhat nen kan inngaizawng ve ngei alawm. Mahse tunah chuan kan inkar a engmah awm zui tawh lo, a ti. Nebraska Kohhran mipui zinga an pastor chet dan hi hreru an tam tial tial a, an Kohhran a ke chhiat mai an hlau avangin an pastor hi thuneituten tuna awmna ah hian an rawn sawn ta ni awm e. Heti an sawn tak ah chuan an pastor leh a kawppui nu te pawh an inthen mai tura an ngai a, mahse an ngai ang ngawt chu lo ni hauh lo thung. An lo la inbe pawp reng a. Pa Sawi hian tuna enkawl lai kohhran sum hmangin a kawppui nu hmu tur hian Nebraska lo zin fo tih te pawh investigator te chuan an chhui chhuak ta zel a. Pa Sawi hian counselling nei turin Nebraska a koh a nih thu sawiin a enkawl kohhran te chu kalna leh hawna tur pawisa a dil thin a. Kohhran hruaitute lah chuan a thusawi hi pawm tlakah ngaiin kohhran sum hmangin an pastor kal leh hawna man te an lo tum sak thin ni awm e. An chhuihchhuah zelnaah chuan Pastor hian Nebraska-a thlen hian a rukpheng berin hotel-ah a invawm lut a. Tichuan tlai lamah a kawppui nu hian a thlenna hotel-ah a rawn hmu a. An thil tih thin tur awm ang chu sawi kher lovin kan hrethiam tho awm e. Hetiang taka tenawm hian a pasal a khawsa thin tih Sharon-i hian a hria anga, he thuruka hriat avang hian a nuna chan phah ta a ni thei mai engem? Ni e, Sharon-i hian an pa khawsak dan hi sawi chhuak a nih chuan an pa hma khua thim hle dawn tih chu a lang chiang nghal ruih awm e. Hetiang hin dinhmun a nih tak avang hian Pastor hian a thuruk ten awm tak hi a kohhran enkawl mek ten an hria chhuah thei loh nan a nupui chu dah that a mai em ni tih chu investigator te ngaihdan a ni tan ta. Mahse investigator te tan pawh fimkhur a ngai zual ta hle mai. An pastor hi an rin ang a lo ni lo hlauh a nih si chuan an pastor hi tul lo zeta an ti hming che dawn tihna a ni a. Hetih lai hian an Kohhran member zinga mite nge ngei pawhin an pastor chu hetiang khawpa che duh tur a ngai law'n awm nual mai dawn bawk si. Fimkhur tak, uluk tak si, a ruk thei ang ber an chhui zui ngai dawn niin a lang. An Pastor hi pawikhawitu ni theia an ngaih rual chiah hian a kawppui nu pawh kha pawikhawitu ni theiin an hre tel ve tho a. A chhan chu kha nu khan Sherony hi a that ta mai zawk em ni dawn tih te pawh an inzawt ve tho mai. Investigator te chuan an Pastor kawppui nu Nebraska khawsa mek chu zawn chhuah a ngai tih hruaiin a zawn chhuah hnan thawk leh tan ta a. Investigator zinga pakhat, Jerry-a chu amah ngei Nebraska-ah kal in an pastor kawp puithin nu chu a zuk zawng chhuak ta a, zawhna hrang hrang a zawt a. He nu pawh hian an pastor nen a inkawp ngei thu sawi in, Kan pastor nen khan kan inkawp ngei alawm, a duh pawh kan induh dun hle a, dam chhunga kan awm dun theih nan a nupui then a tum thu min hrilh a. Chumi hun thlen hlan chu kei pawhin kum tam tak ka lo nghak tawh a. Mahse nupui a then mai theih tak si lo ah chuan kei pawhin a lakah beiseina ka nei tlem tial tial a, tunah phei chuan a lakah hian ka beidawng chiang tawh a, biak pawh kan inbe zui ngai ta lo, kan inkar thu pawh keimah ngeiin ka ti tawp nghe nghe a sin. Hei vang hian a nupui thih chung changah hian inhnamhnawihna tur ka neih ka hre lo a, ka inhnamhnawi lo bawk, a ti. Heng zawng zawng a sawi hnu hian thu pawimawh tak pakhat a sawi zui ta bawk a, chu thu chu hei hi a ni. Sharon-i thih tuk mai khan an pastor hian he nu hi lo va be leh a, a nupui a awm tawh loh thu leh tu mit mai mah ven ngai lova an inkawp thei tawh thu a va hrilh a, mahse he nu hian ngaihzawng dang a neih tawh thu a lo hrilh ve thung. An pastor chet dan hi uluk taka ngaihtuah lem loh pawhin a mak kan ti thei ang. A nupui an vui liam tukah hmeichhe dang a phone a, tu mit mai mah ven ngai tawh lova an inzui thei tawh tur thu a hrilh. A nupui thi ta kha tuar eih lo kan ti thei hial awm e. Tunah chuan investigator te pawhin thil thlen dan chu a chiang thawkhat ta viauin an hria a. Investigator te rin dan chuan an pastor khan a nupui Sharon-i kha thenin a hmeichhe khawp thin kha nei ta se. A nupui lung a awi dawn lo ti a chiang a. A lungawi lo leh thinrim hian an pa thuruk ten awm tak hi a puang mai dawn si. A then lo a hmeichhe danga kawp reng a nih pawhin a nupui hian ang tik nia maw an pa thuruk hi a la puang tho tho dawn a. Hei vang hian a thuruk puang chhuak thei tur a nupui Sharoni hi a dah tha ta mai niin investigator te chuan an ring nghet ta bur mai. Thil thlen dan tur awm ang chu lang chiang viau tawh mahse, an pastor man theihna tur khawpin evidence tha tawk tak an la nei si lo lai hi a buaithlak lai chu ni ta ni. Hei vang hian investigator te chuan evidence tha tak neih tumin Sharon-i thihna hmun an bathtub chuan en dik leh ta a. Mahse Kohhran hmeichhe hoin he bathtub phi fai taka an lo tih fai avangin evidence engmah hmuh tur a awm ta si lo. Investigator te chuan an pastor office-a a laptop chuan en fiahsak leh ta a. Hetah pawh hian a kawppui nu nena mail an inthawnna vel chu an hmu ngei a. Mahse an nu tha dan tura ruahmanna an siam dunna emaw, an sawi dunna engmah hmuh tur a awm bawk si lo a, hei ringawt chu court-ah evidence a tling thei si lo. An pa sawi hian internet lamah eng nge a en hrin a, a zawn hrin tih te chun chhui leh ta a. An pa sawi hian bathroom a chetsual dan chi hrang hrang a lo zawng nasa hle tih an hmu chhuak leh ta a. Hei bakah hian an nu taksa muthilna damdawi an hmuh pawh kha Internet-ah hian a zawnna hnu hma an hmu bawk a, mahse hei pawh hi evidence tha tak a la tling ta chuang lo. Hei vang hian investigator te chuan an pastor man theih nan leh thubuai an siam sak ngei theihna turin evidence tha tak nei turin hma an la zel a, an pastor pawh thu zawh fia tan an ko leh ta a. Tichuan investigator te chuan Internet lama a thil zawn thin te chu enge awmzia tia an zawh chuan An pastor chuan, Ka computer hi keimah chauhin ka hmang lo a, kan nu pawh khan a hmang ve nasa viau mai. In thil hmuh zawng zawng pawh kha kan nu sul hnu vek a ni e, a tisam leh et mai bawk si. Hetia sawi tak tlat sihah chuan a zawnglai ngei hmutu an awm si lo a, an pastor chu puhthluk ngawt theih a la ni bik chuang lo. Pawikhawitu chu lang ruak tawh mah se, a man theihna tura evidence tha tak la nei thei si lo a investigator ten awm lai hian an pastor lawyer chuan lehkha pakhat a rawn phawrh leh a. He lehkha ah hian Sharoni chuan ama nunna a lak thu te a lo ziak a. Mahse he lehkha hi computer a chhuta print chhuah a ni a. Sharoni hming sign a awm lo bawk a, a ngaih thatthlak loh ta hle mai. He lehkha hi kuta ziah a nih loh avangin Sharoni kut chhuak ngei a ni em tih finfiah theih a ni tlat lo. Pastor te fanu upa ber Susanne pawhin he lehkha a thu inzia dan chu uluk taka chhiarin, A nu i ruam chhuak a ni theiin a hre lo a, a pa siam chawp ngei niin a hre ve tlat thung a. Investigator te pawhin hei hi an rin dan ve tho a lo ni. Hei vang hian he lehkha hi khawi computer atanga chhut nge tih finfiah tumin hman la leh ta a.

Sharonika, May, Sangkhat zakua sawmkua pakua a thi si. Hei vang hian he lehkha hi engti kawng zawng mahin Sharonik kut chhuak a ni thei lo tih a chiang ta hle mai. Investigator te pawhin tunah chuan evidence an nei tha ta hle tih an hria a. An pastor chu manin thu an zawt fir leh ta a. Tunah zet chuan an pastor pawn tanngaihna a hre ta vak lo, a inpuang ta nge nge. An pa saw chuan, Kan nu kha then em ka hre a, mahse lehlamah hmeichhe duh deuh dang ka nei bawk si a. Ka then lo a, khatia ka kawp reng chuan engtik nia emaw kan nu thinrimin ka thuruk kha puan ka hlau bawk si. A lehlamah kan nu kha thenin ka kawp puinu kha nei ta ila, kan nu thinrimin ka thuruk kha puang chhuak tho tho dawnin ka hre bawk si a. Hei vang hian kan nu kha dah that mai thain ka hria a, a thil in turah mutthilhna damdawi tam tak ka pawlh sak a, a in zawh khan in bual turin bathtub ah lut a, bathtub a luh hnu khan ka damdawi pawlh chuan hna a thawk a, a thi zui ta a ni, a ti. An pastor hi tualthah thubuai siam sak a ni ta a, court chuan first degree murder case awrh tirin dam chhunga lung in tang turin a chung thu rel sak a, engti kawng zawng maha parole a chhuah thei lo tur pawhin a chung thun rel sak ta bawk. Pastor hi kum sawmruk paruk mi niin a tanna lunginah a thi tawh niin report thenkhat chuan an tarlang.